Kawnpui Daihrang, Tuna Kawnpui Daihrang ka rawn sawi tur hi mi hrang hrangte thil tawn zinga pakhat a ni a. A tawngtu leh he thu ziaktute hian an hming leh nihnate an thup avangin a ziaktu tak hriat a harsa tawh a. Lehkhabu thenkhatah te chhuah tawh a nih tho vangin hetia sawi chhuan leh hi a pawi em lo ang chu. Kum sanghnih leh pakhat kum August thla kha ni tain ka hria. Theih tawka pawisa ka lo inkhawl ve chu motor lei tumin motor zawrhna ka pan ve ruai a. Ka han en kual zel a, mahse ka sum khawl ve chuan a la tlin ta chuang hauh lo mai. Engtin nge ni ang aw tia ka inngaihtuah hnu chuan tlem khawl bela phai lama car second hand lei mai chu ka rilruk ta a ni. Thlathum vel chu Kan inkhual leh fan fan a, kei nghakhlel tawh nen Guwahati lam pan chuan ka liam thla ve ta tawp mai a. Motor hi la nei chiah lo mai la, naupan deuh lai atang tawhin thiante motor hi ka khalh sak ve fo tawh a. Ka putea driver lo ni bawk nen vawi tam tak ka lo zui ve tawh a, chuvangin ka inkhalh haw theih chu ka ring sa a. Chutih rual chuan ngaihtuah chian hauh loh kha ka lo nei a, ka phur lutuk vang nge ni? Kalpui tur tu mah sawmna chang ka lo hre lo. Mahnia kawng thui tak zawh tur ka nih lam reng reng ka ngaihtuah thleng lo. A tawi zawngin sawi ta mai ila, khatia Guwahati kan thlennthlak duh maiah khan khulai Mizo thiante puihna zarah karla tha deuh mai lei tur chu ka hmu ta mai a. Pawisa leh ṭul ang te kan inhlan fel zawh chuan Mizoram lam pan ka rilru nghal a, mahse ka ṭhian pan keimah ka haw tur min ngaihtuah em avangin zan khat tal riaka a tuh hma deuh hlekah khaw en lai a chhuak turin min ti a tichuan ka riak ta a ni. Tichuan chumi zanah chuan ka hawpui tur kan zawng ta a, mak tak maiin kan biak theih chinah reng reng tumah Mizoram lam haw tum kan hmu ta lo mai a. Ka thianpa min ngaihtuahna chu ka hrethiam, mahse nihna takah chuan mahni pawhin ka huphurh em em bik lo. Kalpui tur kan hmuh tak lo ah chuan a tuk zing ah chuan kei mai in ka in khalh haw ta a, mahni pawl a motor nei ve ta chu ka hlim veng veng hian ka hria a, khaw en lai Mizoram luh hman ngei ka tum a, ka speed pawh ka ti sang ve hle. Mahse beiseng reng a ni lo, kawng lakah motor in suh an awm avang in kan khawtlai a. Tin a khat tawkin ka pum a rawn na zeuh zeuh a, vawi thum lai mai phei chu hmun remchangah ka inthiar hman bawk a ni. Tichuan Mizoram leilung chu zantir lam hian ka rap ta a, ka thaw huai mai. A dar zat ka lo en chiah lo a, zan dar sarih buar vel niin ka hria. Tichuan chawl khawmuang lo chuan ka tlan ta zel a, hmun remchang laiah zunram ka thiar leh zeuh thin tih loh chu ka ding tawh lo. Tichuan Kawnpui dai pawh hi zan dar kual e chanve velah ka thleng ve mai a, ngaih that loh na pawh nei chuang lo chuan ka tlan zel a, mahse hetah tak hian mak ti em em, vawiin thleng anga theihnghilh theih tawh loh chu ka tawng ta ni. Khatia Kawnpui dai chhuk thla ka pel zo, kawng chho lo in tan leh atanga a thui vak lo ka tlan tih chuan ka zun a rawn chhuak leh ta em em mai a, Kawng sirah dingin ka motor pawh titthi chuang lo chuan a light eng rin chhan chuan ka va zung a. Chutia ka zung zo zipper ka zip chho dawn chiah tih chuan ka motor kawngkhar chu a inkhar ri rawp hi ka hria a. Ka phu zawk mai, ka hawi leh let vat a, ka motor chu chho zawng chuan a tlan ta tual tual mai a. Hmanhmawh takin ka um chho a, Tunge i nih ding rawh te ka ti tur tur a, chuti a chho zawng a lir a ni bawk nen a tlan chak lo bawk a, ka han um pha leh mai a, a driver zawn kawngkhar chu ka hawng rawp a, zuang deuh ti tih pah hian ka thu lut nghal a, tumah reng motor chhungah chuan ka hmu lo, a brake ka rap a, handbrake ka kuai nghal bawk a, Chumi ka tih zawh chiah chuan ka car hnung kawngkhar in khar i dawp ka hre zui nghal bawk. Mahni tawk a in tihuai ve nia ka inhriatna chu vawi leh khatah a bo duak hian ka hria a. Ka hmul thi a ding sung sung a, ka tiril ah hian ka khur a ni ber mai. Ka hawi let a, a sih hnung lamah tum an awm lo. Zu ka in lo a, ka rui ngai hek lo va, ka chiang viau a ni. Tlan zel chi nge ni anga din tawp chi ni ang aw tia ka inngaihtuah lai mekin ka chhungril hlauhna a lo thleng leh thut a, theih tawpa tlan chu ka thu tlukna a ni. Tichuan ka theih tawk a chak chuan ka tlan chho ta zel a, ka zun leh ek chhuak eng ang mahse ka ding tawh lo ang tih chu ka thupui a nia, cheh phawh pawih ka ti tawh lo. Engemaw chen chu engmah hre lo chuan ka tlan ta a, ka thla pawh tlem chuan a muang ta deuh. Mahse zanluan khua ka pel vel chiah tih chuan motor hnung lamah chuan mipa aw tih hriat tak hi an titi bawrh bawrh chu ka hre leh ta a, ka phu chiang leh kher mai. Mahse din ka tum tawh lo bur ka tlan zel a, an titi pawh an tui dun hmel tulh tulh leh nghal a, ka ṭim uai uai a ni ber tawh mai. Ka huaisen a sawm khawmin a glass atangin ka va en dek dek a, Tu mah ka hmu chuang bawk si lo, a chang leh an nui leh thin a, an sawi thenkhat chu ka hre thei. Mi hming chiang deuh deuh an lam rik pawh ka bengah hian a la cham reng a ni. Chutia ka tlan mawp mawp chu hriat loh hlanin sihphir ka lut dawn ta reng mai a, an khaw tawn tirah chuan uaimenge JSC duty hi an lo awm a, Police tlem an lo awm bawk, ka va han lawm teh lul em. Ka tlan phei zel a, min lo phar ding ngei a, kei lah chu hloh nei ni awm a lan ka duh lo vangin intikawnfi lui deuh hian ka chhuk a, ka thiltih leh ka zin chhan te ka sawi a. Ka taksa tlem chu min dap ve, mahse eng rim dang mah nam ta lo chu, i motor kan lo en ve reng reng ange an ti a, awle ka ti mai a. Tichuan a han en kual a, a hnung lam a bag door a han hawng chu an phu deuh zuk hian ka hria a, min ko phei vat a, ka va en ve chu mak ka ti kher mai, thisen ni awm tak duk keih kuih mai hi a lo luang nguai mai a, hlauhna bawk chuan mi rawn man leh nghal a, mahse tih lan loh hram ka tum a ni. Tichuan duty te chuan mi han zawt leh ngial a, Engmah ka hriat bik lo vang chuan tih ngaihna an hre si lo a, min kaltir leh ta ngawt mai ni. Tichuan, Aizawl chu zan lai dar sawmpahnih a chanve velah ka thleng ta a, mahse hemi zan hi chau hle mai la, chhin khat pawh ka chhing lo, khumah ka meng tlaivar ta zak a ni.